Nilqagħkom talli ingħaqadtu magħna għal din il-lejla. Għandna din it-taħdita dwar Pietru Pawl Sajdon. Nirringrazzjakom talli diħlin għal din it-taħdita xider li l-ammont ta' nies qiegħed jiżdied naqra naqra mhux ħażin. L-Akkademja qisu żammet dan il-programm kważi qisu minn xi frar li jkollna taħdita qisu fix-xahar u kull darba qed nippruvaw immissu aspett differenti tal-lingwa jew tal-letteratura Maltija. Illum se niffukaw kif qed ngħidu fuq ehm, Pietru Pawl Sajdon u allura l-aspett huwa iktar lingwistiku. Fil-fatt, ehm, mana se jkollna żewġ kelliema lil Reverend Dr. Paul Xiberras u lil Carmel Bezzina nilqaħħom magħna u nirringrazzjom ħafna tal-li aċċettaw eh, l-istedina tal-Akkademja tal-Malti. Illum se jmexxi wkoll din it-taħdita u din id-diskussjoni Dr. George Farrugia, ġifieri issa ħanħalli daqsxejn fidejh biex jintroduċi anki daqsxejn is-suġġett Umbat nkunu nistaw nibdew bit-taħdida tagħna billi naraw l-interventi ukoll taż-żewġ kelliema tagħna. Nista' nħalli fidejk naħseb George jekk jogħġbok. Grazzi Mary. Mela llum dina t-taħdita sa ssir feluq il-50 sena minn mewt Pietru Pausaldon, sewwa. U mar għandna żewġ kellima kif qalet Mary U ħanaqsmuha f'żewġ partijiet. L-ewwel se jibda Carmel, jekk tippermettu li Carmel nuża l-ewwel isem tiegħek, tajjeb li normalment aħna meta nitkellmu fuq Sajdon, mill-ewwel nassoċjawh mat-traduzzjoni tiegħu tal-Bibbja, tajjeb, għall-Malti. Eh, ħa nitkellmu fuq għallum, però Sajdon huwa aktar minn hekk. U fil-fatt fl-ewwel parti Carmel se jkellimna dwar Saidon, dwar anka anka s-sehem tiegħu letterarju li li s-sehem ta' Saidon, ħa jkellimna wkoll x'kien il-kontribut ta' Saidon fil-lingwistika, fl-istudju tal-lingwistika, kif daħal kif daħal fix-xena, però mbagħad Carmel se jkellimna wkoll dwar il-kitba tal-proża ta' Saidon b'laqtiet anke xi drabi awtobijografiċi biex insiru nafu aktar b'mod ġenerali fuq min kien Pietru Pawl Saidon. Imbagħad fit-tieni parti Dun Pawl se jiffoka aktar it-taħdita tiegħu fuq it-traduzzjoni ta' Saidon tal-Bibbja. Mela, l-ewwel nibdew b'Karmel, kif jispiċċa Karmel qisu għandna qed nitkellmu 25 minuta kull wieħed, ħalli mbagħad ikun hemm il-mistoqsijiet u l-interventi tagħkom, imbagħad nibdew bit-tieni parti. Karmel, f'idejk jekk jogħġbok. Grazzi, grazzi George. Kif semma tajjeb George, jiena kienet l-iskrittura, il-Bibbja li introduċitni għal Sajdon, kont għadni tifel, jiena dejjem kont nattendi l-mużew bħalma għadni membru sal-lum, u dejjem użajna it-traduzzjoni biblika ta' Sajdon, li dak iż-żmien sa fejn fien kienet l-iktar waħda invoga li konna nużaw. U kien minn għalija li Sajdon huwa semmek biss jasal traduzzjoni tal-Bibja. Imma mbagħad meta bdejt naqra u nistudja u meta mort l-università u mbagħad ġejt biex il-Prof Sakulina assenjali ssuġġerieli titlu għat-teżi tiegħi tal-MA il-Sajdon li jiena lqajta bil-ferħa u ringrazzjajtu. Bdejt inwessa il-viżjoni tiegħi ta' dan il-bniedem Ħa nieħdu daqsxejn l-ewwel aspett. Saidon bħala studjuż tal-ilsien Malti u tal-lingwistika. Anki hawn, il-lingwistika kont nassoċja biss kważi esklussivament mal-Profs Aquilina. għax kellna The Structure of Maltese u l-Papers in Maltese Linguistics li fis-sittinijiet u fis-sebajnijiet u anke wara kienu it-textbooks li kienu jintużaw li iktar il-papers in Maltese linguistics. Imma mbagħad meta bdejt niskopri u nfannad dwar ix-xogħlijiet ta' Saidon intbaħt li lil Saidon nistgħu nqisuh, biex ngħidu hekk, l-ewwel studjuż tal-lingwistika fl-istudji tal-Malti. Għandu lista sħiħa ta' kitbiet ta' natura lingwistika u tal-lingwa, lista sħiħa qiegħda għandi imma mhux il-każ li noqogħdu naqrawha. Per eżempju, għandu il-Malti u l-ilsna semin għax hu kien fit, ma jużax il-kelma semitiċi billi għandha it-tmiem tagħha suffiss rumanz, semitiko, semin il-Malti u l-Ilsna Semin, biċċa xogħol kbira ħafna dina tal-1929. Għandu il-Bibliographical Aids to the Study of Maltese. Jien hawnhekk tiftaħlek bib tax-xogħlijiet kollha li nkitbu dwar il-Malti minn Maltin u minn barranin. Dana ippubblikah fil-Journal of Near Eastern Studies 1953, għandu the pre-Arabic Latin element in Maltese toponymy. Dana biċċa xogħol oħra ippubblikata fl-Orbis. U l-bqija, maħniex sa nieqogħdu nidħlu fihom kollha għax il-ħin ma jippermettix. Um, meta nanalizzaw il-kontribut tal-Prof Sajdon irridu naraw daqsxejn postu fejn hu fl-istorja tal-lingwistika Maltija. Fi żmien meta l-ilsien Malti kien għadu ma bediex jiġi studjat xjentifikament, Saidon mett l-ewwel pass. Huwa fehem li biex nistudjaw u ngħarblu bis-serjetà ilsien pajjiżna ma jistax ma jkollniex tagħrif tajjeb tal-ilsna qraba tiegħu. Saidon, li kellu l-vantaġġ li kien jaf iktar minn lingwa Semitika waħda, kien jaf tajjeb il-Lhudi, kien jaf l-Għarbi, nistgħu ngħidu li qiegħed is-sisien tal-lingwistika komparattiva f'Malta, għalkemm xi drabi ħareġ b'ideat li llum m'għadniex inqisuhom validi, din tiġri lil kull studjuż. jiffoka fuq aspett u jwessa' fuqu, imma mbagħad jgħaddi ż-żmien forsi anke hu stess jaħsibha b'mod differenti, jew jekk mhux hu anke ta' warajh. Per eżempju, bħal meta ipprova jsib traċċi lingwistiċi tal-ilsien Feniċjo Puniku fil-Malti. għandu studju komprensiv ġmielu. Illum nafu li hawnhekk eh, biex tajtek sajdon ma kienx b'saħħtu f'dan il-qasam li daħal li daħal fih. Imma din kif tiġri lil kull studjuż. Ħafna minn dawn il-kitbiet kif diġa semmejt jinsabu miġburin Fil-Malti, ir-rivista Il-Malti li Saidon ra titwieled, leħen l-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti illum bħalma tafu l-Akkademja tal-Malti, u Leħen il-Malti, l-organu uffiċjali tal-Għaqda tal-Malti tal-Università. Hemmhekk għandek ħafna xogħlijiet uħud minnhom żgħar, ċkejknin, ehm, imma jitfgħu dawl anke kemm kien studjuż serju u xjentifiku fir-riċerka tiegħu. Sintendi dawn il-kitbiet f'dawn ir-revisti ollew anke il-livell ta' dawn ir-revisti jiena dħalt fihom ġmieli xi 40 sena ilu u tajt hawnhekk eh, għandek xi ħaġa sostanzjuża meta tqabbil anke ma' kitbiet oħrajn Sewwa. Eh, ma rridx nigglorifika iżejjed li sajdon, imma irridu nagħtuh dak li hu tiegħu. Mal-modija ta' snin meta l-profil ta' sajdon beda jikseb dimensjoni akbar foqsma akkademiċi internazzjonali, huwa beda jippubblika studji f'perjodiċi prestiġjużi barranin ma baqax limitat għal Malti u leħen il-Malti, imma beda jifrex. Per eżempju, semmejtilkom Orbis, l-Orbis, rivista akkademika li bdiet tiġi ppubblikata fl-1957 l-Amerika. Hemmhekk għandu żewġ studji. Dak li semmejtilkom, The Pre-Arabic Latin Element in Maltese Toponymy, u The Vocalization of the Verb in Maltese. Dana fil-fehma tiegħi huwa studju tajjeb ħafna dwar il-vokalizzazzjoni tal-verb. Saidon analizza il-verb trikonsonantali Malti. Il-vokali tiegħu għax mhux dejjem ikunu jikkorrispondu mal-Arbi, per eżempju, il-vokalizzazzjoni ta' kiteb hija i u e bħal simen tilef, imma mbagħad fil-Għarbi għandek kataba, AAA. Jiġifieri ma allura trid tistudja l-vokalizzazzjoni tal-verb biex ngħid hekk għaliha. Tajjeb, dan l-istudju the vocalization of the verb in Maltese jaqbad is-sitt tipi ta' vokalizzazzjonijiet li għandu il-verb trikonsonantali Malti. A, a, ħarab, ala, tafa, a, e, ħareġ, ħadem, e, a, beka, ġera, e, e, fam, i, e, tilef, ġibet, u o, o, ħolom, odos u jgħid dawn il-vokalizzazzjonijiet li kif għattilkom mhux dejjem, għanta ħafna drabi ma jikkorrispondux mal-vokalizzazzjoni fl-arbi, joħroġ bil-fema li dawna huma influenzati mill-konsonanti li jikkomponu l-er ta' dawk il-verbi. Intant, studju ieħor tajjeb huwa il-Maltese Arabic Studies 1962, publikat fl-Arabic Dialect Studies, Washington. Għandu il-Maltese Etymological Notes, fil-Journal of Semitic Studies li publikat mill-Oxford University Press. Umbat għandu wkoll il-Hebraico Maltese Notes. Dina publika dal-istudju publikaħ rajtu kont ġibtu rivista degli studi orientali ta' Ruma. Umbat għandu nitba bil-Ġermanis dwar it-toponomastika Maltija, l-ismijiet tal-ibliet, tal-irħula, tal-widien Maltin. Ehm, u l-bqija, sintendi hawnhekk Sajdon għamel ġieħ ukoll anke lill-Università lill-Università tagħna għax jkollha membru akkademiku ehm, ma neħdux illum li għandna ħafna studjużi u letterati pubblikaw anke barra dak iż-żmien, kważi Sajdon kien pijunier u dil-ħaġa li minn din id-daqxejn ta' gżira isemma leħnu eh, b'mod internazzjonali. Iva, meta l-aspett tal-istudju tal-lingwa ta' Sajdon. Imbagħad hemm aspett ieħor kif semma kif semma George. L-aspett letterarju l-aspett letterarju. Hawnhekk dan mhux l-iktar sintendi it-traduzzjoni tal-Bibbja dejjem tibqa' numru wieħed, imma dika sa jkellimna fuqha Dun Paul Xiberras. Imbagħad għandu kitbiet kif semmejtilkom li jistgħu jiġu klassifikati ma' proża mill-aħjar li għandna fil-Malti. għandu pereżempju dawna fejn kien jippubblikahom dawn ix-xogħlijiet letterarji. Għandek fil-war ta' Qari Malti, fl-ewwel volum, fit-tieni volum u fit-tielet volum, leħen il-Malti, sewwa, ħansemmi wħud minnhom, pereżempju, tieġ Fraħal, novella ħelwa ħafna dina, iġ fraħal. U allura tara l-kuntrast bejn dawk li jilbsu eh, għal-okkazjoni ta' tieġu jiddandnu u għandek l-oħrajn li jkunu iktar ta' klassi medja jew daqsxejn inqas ukoll. Għandek l-istedina ta' Sinjura Betta fl-ħen il-Malti wkoll. Kompożizzjoni għalija il-ġmiel tagħha hija l-aħħar jiem tas-sajf f'Benajsa. Tafu intom Sajdon kellu dar tal-villeġġjatura f'Benajsa. Benajsa kif tiskorri bir-Riżebbuġa, Kalafrana, fi triqtek lejn iż-Żurriq, jisa pjazzetta b'erba' tirziezet, b'kappella tal-Kunċizzjoni fejn kien iqaddes u kien jgħaddi s-sajf hemmhekk, Saidon, malli tispiċċa s-sena akkademika, jitlaq mid-dar ta' Żurrieq u jmur Benajsa u ġieli skorra s-sajf u baqa' u baqa' hemmhekk. Allura l-aħħar jiem tas-sajf Benajsa għandi biċċa narrativa eh, il-ġmiel tagħha Malti sabiħ, Malti semitu, semitiku, eh? Dawn il-kitbiet, għasta tinkom tafu daqsi, kien ġabarhom u ppubblikhom Arthur Sammut f'wieħed mill-kotba tal-klabb Kotba Maltin meta kien għadu jitwaqqaf jidir li n-numru n-numru grazzi ġo n-numru 12 u 13 għax mifrux fuq xahrejn. mill-pinna ta' Saidon. Hemmhekk għandek mera ta' kif kittieb għandu jħaddem il-Malti. Mhux kull kelma tot għalih. Sewwa. Ehm, u jekk ma tkunx tħobb il-Malti Semitiku, kultant kif darba rajt storja li xi żewġ żgħażagħ ħbib tiegħi li dax Malti hu. Ehm, Jifuħ, imma speċi illum eh, kultant eh, nibża li mhux dejjem qegħdin nfittxu dak l-użu tal-Malti sabiħ fema tiegħi nista' ma nkunx korrett. Ta, imma dina l-aħħar jiem tas-sajf benajsa kieku għandna l-ħin anke naqraw silta minna għandek id-deskrizzjoni ta' dik iż-żona mhux kif illum ta' għax illum bħal bqija ta' Malta. kważi tilfet kollox bil-bini tiela l-hawn u l-in. Iġiblek minn Birzebbuġa, il-Gudja ħalaxa, iż-Żejtun, umbat ir-raba u nżul ix-xemx u l-bqija. Għandu kitba oħra ħelwa fuq il-monti, ippubblikata fil-Malti. Imbagħad għandu biċċa kitba utopika ħafna id-dinja f'idejn it-tfal sajdon kultant kien qisu il-mod kif joħroġ kien qisu tifel huwa wkoll taf il-mod kif iħares lejn il-ħajja. Jekk inħallu d-dinja f'idejn it-tfal, immorru aħjar. milli jekk inħalluha fidejn l-adulti. Sewwa, għaliex it-tfal moħħhom mhux imħassar, it-tfal ifittxu s-sabiħ, u allura ejja nħallu fidejhom imexxuna huma sintendi, ġifieri ma eh, dina fl-ħen il-Malti nsibuha. Iva, dawna qegħdin kif għattilkom qegħdin miġburin. Issa, jiena sibt studju interessanti ħafna f'Sajdon li jgħinna nifmu anke dawn il-kitbiet huwa ruħ il-kitba Maltija. U ieħor l-armonija fil-kitba tal-proża Maltija. Sajdon jgħid li mhux il-poeżija biss għandha regoli kif tinkiteb, Ir-regoli tal-poeżija nafuhom, it-tul tal-versi, ir-rima, l-aċċenti, fejn jeqgħu, il-metrika, sewwa, imma l-proża wkoll għandha r-regoli tagħha. Li dawna il-widna tgħinek ħafna għalihom. Bniedem li jkollu widna sensittiva tgħinu biex jikteb proża tajba. l-armonija fil-kitba tal-proża. Għalija dina din il-kitba kienet rivelazzjoni tajdu li blima mod. Jiena niftakarni żejr u għadni sissa grazzja tal l-memorja għada tejni ġmiela naqra siltiet għal darba tnejn u nsib ruħi jisni qiegħed nirreċithom waħdi. Jisni nitgħallimhom, donnhom jeħlu ma' moħħi. U dejjem kont ngħid ma di x'inhi r-raġuni għaliex dik is-silta tant qbadtha u weħlet u l-oħra l-ispjega sibta hawnhekk f'Sajdon. Tajjeb, għaliex meta l-proża tinkiteb b'mod tajjeb, iktar tappella, iktar iddoqq sabiħ għal widna. Nixtieq ngħid kelma fuq il-kitba Ruħ il-Kitba Maltija li nsibuha fit-tielet ktieb tal-War ta' Qari Malti. Intendi dawn kollha ppubblikati f'din il-ġabra ta' Arthur Sammut. Eh? Ruħ il-kitba Maltija. X'ispirom lill-awturi Maltin? u Saidon jgħid bħalma nafu aħna il-patrija u t-twemmin nisrani. Dawna kienu iż-żewġ pilastri li fuqhom imbniet il-letteratura ma qed nitkellmu fuq il-proża Maltija. U jgħid dawna lejjun l-imħabba għar-reliġjon u l-imħabba għal Malta tagħna, għal patrija tagħna, dawn ipproduċew dawn ġili wkoll insibuhom ma' u din flimkien. Il-poeta nazzjonali tagħna Dun Karm huwa eżempju tipiku ta' kif jaqgħad l-imħabba għar-reliġjon u l-imħabba għall-patrija. Flynn bħalissa qed inkantaw l-innu fil-ħlewwa ta' Mejju ta' Dun Karmux. Jekk tiftaħ fil-ġonna il-warda Maltija, fakkarno Madonna fil-lewn ta' ħaddejk, eċċetera. U Sajdon minn din il-letteratura ħareġ dan il-prinċipju, ir-rabta bejn il-patrija. Issa, Għal-ġejjieni, għal-kittieba li ġew wara x'jgħidilhom Sajdon, tibqgħux marbutin magħhom dawn iż-żewġ għejjun. Ġifieri b'xi mod eh, kellu viżjoni ma tisma' se tistax, id-dinja tinbidel. Allura ma jistgħux jibqgħu biss dawn iż-żewġ għejjun li jispiraw il-kittieba tagħna. Imma l-kittieba tagħna jridu jifirxu t-tematika tagħhom fuq aspetti oħra, però mbagħad jikkonkludi eh, jgħidlhom ma ma titilfuhomx dawk. Għar dawk kienu għejjum li produċew letteratura tajba. Din xi ħaġa dwar il-proża ta' Sajdon Imbagħad għandu il-poeżiji, poeżi epigrammi, bażikament, sewwa. Eh, hawnhekk hawnhekk eh, m'għandekx li sajdhom fl-aqwa tiegħu. Fil-fatt, wieħed mis-sunetti it-triumvirat tal-Malti ta' Sajdon, tajjeb, fil-proża kbir, fil-versi inqas mix-xhudi. Ix-xhudi għandu jkun kien xi qabbil karkaris. Kien joqgħod jaqgħad aw jirri mal-kliem. Ġifieri bħala għannej, bħala eh, poeta ehm, ma kienx. Imma ma għandu l-epigrammi. Issa l-epigrammi huma frott il-weġat li ġarrab fil-ħajja. Allura kien jikkomponi xi epigramm biex iniggeż il xi ħadd. Huwa mod minnhom min għex is-snin dawn li huma daqsxejn ta' ċerta età bħali min jgħix is-sittinijiet u anke s-sebgħinijiet jgħid hawnhekk il-prof Sajdon għal dak qed jirreferi jew għal ieħor. E, u meta kellu l-kwistjonijiet anke fuq id-dar tiegħu meta rridu jmissu ilu fil-faġġara biex fetħu dik it-triq qudiem il-knisja ta' zurrieq, hemmhekk dik ħada bi kbira. Eh, iwa wkoll iwa, akbar prosa kurina. U għandu wieħed mill-epigrammi qatla temmen bniedem parlamentari għax li jgħid is-sewwa li ħaġa rari. U għandu oħrajn, għandu oħrajn, ħelwin ukoll fl-istess kien tam. U marbutin, imħod minnhom iktar niggiża minn dan għax jirreferu eh, għal persuni speċifiċi. nista' nsemmihom għax dan insomma. Iva, l-epigrammi qegħdin miġburin ukoll. Għandu dram madran dram popolari, ġifieri kitbu għażriera eh, dram fuq Santa Katarina. Santa Katarina għal Sajdon kienet fisser ħafna ħafna. Id-dar tiegħu faċċata tal-knisja u xi ħadd miż-żurri qalli l-għena tiegħu kien joqgħod fil-kamra laterali fejn kellu l-istudju għax meta jiftħu l-bib il-kbir għandi kun tidher in-niċċa u jħares lejha u jara. Allura kiteb dan id-dramm fuq Santa Katarina. L-aħħar l-aħħar kitba li nixtieq nirreferi għaliha għandek erba puntati, għandek erba puntati edin fl-axħar tal-ktib mill-pinna ta' Sajdon. Għandu għada kif tal-limt il-Malti, għandek waħd għandu erba kitbiet l-axħar kelma, l-axħar kelma. Dan isu testment tiegħu, il testment tiegħu. Jien naħseb kellu f'moħħu jikteb iżjed. għaliex bejn l-ewwel kitba u t-tieni kitba, fil-konklużjoni tal-ewwel kitba jirreferi għat-tieni kitba li dalwaqt ġejja. L-istess hemm din il-link bejn it-tieni u t-tielet. Fir-raba' jisu jagħti x'tifhem li jista' jkollu xa ma naħseb waqaf hemm, ma nafx jiġifieri fil-frattemp kienx kompleti jiġifieri. Ehm, ma Iva, iva, iva, mdi qed insemmi kollox ġewwa ma ssibx tarf. Dawna il-xala tal-imseħbin tal-għaqda dawn l-aħħar kelma sbieħ però isewdulek qalbek għaliex e, tara riflessjoni ta' bniedem muġuħ. Issa jekk kellux raġuni ħossu muġuħ jew le, dikka minix se nidħol fiha. imma uża l-pinna tiegħu, uża l-pinna u l-proża tiegħu b'mod b'saħħtu, b'mod b'mod qawwi, qawwi ħafna hemmhekk sajdon. Iva, kitba letterarja, Ħalli forsi nieqaf hawnhekk għalissa, forsi hemm xi ħadd jixtieq jagħmel xi intervent u nidħlu iktar fid-dettall fih imbagħad. Ok, tajjeb iva. Se naraw xi ftit ritratti marbutin mal-ħajja ta' Sajdon. Hawnhekk qiegħed Dina hija il-Knisja Arċipretali ta' Zurrieq. Ħassejna li kellna nġibuha għax tant kienet għal qalb Sajdon. Dina d-dar tiegħu. Bejta ta' slim. faċċata tal-Knisja ta' Żurrieq. Dik Għada hemmhekk sal-lum għada toqgħod waħda minn neputijiet tiegħu din id-dar. Hawnhekk Sajdon fil-librerija tiegħu. Sajdon kellu librerija kbira ħafna. Jiena qatt ma tħalt fiha, għax sintendi qatt ma kelli xorti insir nafu personalment. Dejjem xtaqt niltaqa' miegħu, imma kont għadni fit-tieni sena tal-kors tal-baċellerat u kont ilha l-università għal xi lecture u nara l-bandiera mezzasta dak iż-żmien l-entratura kienet għadha n-naħa fejn hemm il-mazzek u l-kappella u meta staqsejt għaliex mezzasta qaluli għax dal-lejl miet il-Prof Saidon. Għedt mela da ċ-ċans li niltaqa' miegħu tliftu. Imma hu stess jikkummenta, għandi librerija li ftit hawn bħalha jekk hawn hemmhekk kien jgħix biex ngħidu hekk sajdon. U mhux lakemm dina qalli li Dun Ġwakkin, xkembri taħal qormi għalli jaħfirlu, li kien intimu ma sajdon mitħla tiegħu immens. Għalli ehm, jekk ma tagħmelx appuntament miegħu u jtik il-ħin u l-ġurnata, m'hemmx ċans jiftaħlek. Telefon qatt marid, Ħampiena mal-bieb ta' barra qatt ma kellu lanqas ħalli ħadd ma jfixklu għax il-ħin tal-istudju tar-riċerka forsi jidhru stramberiji dawn imma utilizza il-ħin tiegħu u forsi dak li ħallilna għaliex tant għamel użu minn ħinu. Fl-istess ħin kellu l-aspett uman, l-aspett ħelu tiegħu, kien imur spiss il-Mużew tas-Subin ta' Żurrieq. U meta jagħmlu t-tfal kemm is-subin u kemm il-bliet ta' jagħmlu l-ewwel tqarbina, kien irid jieħu ritratt magħhom u l-festin li jagħmlulhom fil-mużew kien ħalsu minn butu. Hawnhekk qiegħed ma' grupp ta' seminaristi. Ma nafx min huma forsi Dun Pawl ikun jista' jgħidilna dan ikolli ngħid huwa Dun Anton Xiberras it-tieni wieħed mill-lemin, ma minix ċert lanqas. Fin-nofs, fin-nofs hemm Dun Mikil Zammit. Dun Mikil Zammit. Taħal qormi, jara, fin-nofs propju. All right, all right. Okay. Hawnhekk Benajsa, eh, jiġifieri din id-dar ta' Benajsa. Illum sfortunatament ma nafx fidej minn ġiet imma mitluqa ħafna għax milix mort nittawwal. Hawnhekk kien jippassiġġa hekk biex jagħmel ġiex passi billi kien jgħaddi ħafna ħin bil-qiegħda jaqra u jistudja għax hemmhekk binajsa kien inniżżel ix-xogħol miegħu eh, tal-kitba u tar-riċerka. Ma bad kien joħroġ jimxi ftit. Hawnhekk qiegħed f'konferenza barra minn Malta, attenda ma nafx kemm il-konferenza u dejjem jgħid ħallasthom minn butu. Ma' ġenbu Saidon dak li għandu idu qed tmiss il-ħadd tiegħu. Ma' ġenbu hemm il-profs Coleiro li ħafna minna niftakruh jgħallimna l-università il-classical studies. Eh, hawnhekk l-istess qiegħed konferenza barra minn Malta, Sajdon qiegħed fin-nofs, fuq naħa għandek il-Prof Sakwilina u fuq naħa l-oħra għandek il-Monsinjur Edward Kolejro. Hawnhekk meta l-Università tagħtu id-dilit honoris causa. eh, hawnhekk strada merkanti, il-belt, wara li nata il-parċmina, tajjeb, eh, imxewa sal-Università l-Qadima ma ġembu għandu ir-rettur manxe. Hawnhekk xalata mal-imseħbin tal-għaqda Aquilina dan li għandu kappell abjad fidu. Butiġiġ qed jgħid li ġew hawnhekk li bes il-libsa bajda bil-kappell. Ewmar Elf mill-Isla kien met bil-gwerra. George Pisani eżatt it-tieni wieħed mix-xelluk. Iva. U hawnhekk it-tmiem ta' kull bniedem meta miet fit-22 ta' Marzu tal-71 saret il-Quddisa Funebri jiżżurriq u hawnhekk il-fdalijiet tiegħu qed jitniżlu fil-qabar fiċ-ċimiterju San Leone Żurrieq. Hawnhekk l-inawgurazzjoni tal-monument ta' Sajdon li qiegħed quddiem l-iskola taż-żurrieq. U din l-irħama din id-dar Mons Propsaidon studjusa l-isem Malti, etc. Għex studja u ħadem fuq traduzzjoni tal-Bibbja. Edha mwaħla mad-dar, imwaħla mad-dar tiegħu. Hemm xi ħaġa forsi li wieħed jixtieq qajjem? Nirringrazzjakom. Ngħid aneddotu żgħir ħafna. Jiena kelli tiju, tiju qassis, u għamel sentejn viċi żurriq. U dan it-tiju kienet marret ommi mija u kol għamlu sentejn hemmhekk murejdila ja dak iż-żmien. U dan it-tiju tiegħi kien iħobb imur għandu u xi kultant jgħid xi kelma u jgħid li darba daħal fil-librerija kif qed tinti Karmel kienet librerija enormi għal dak iż-żmien speċjalment. U qallu da tiju tiegħi qallu kemm għandek nies hawn profs. Qallu dawk ma jinkwetawnix mhux bħal ċerti prelati għax diġa kellu ftit tal-problemi ehm, ma l-isqof u ma prelati oħra fil-fat. U eh, U eh, allura ekku, l-kodba ma jinkwetawx, mux veru, mux bħal, bħal nis veri ħajjina. Ekku, ekku. Għannejt aneddotu zaħra, għandi ħafna tax li dam kun smajtom ta' eh, l-istudenti kien hemm dawk li jridu jistudjaw kienu jgħodu fil-fillieri ta' qoddim. Seminaristi daw ta' jisbux ħafna sa' fil-koll. L-oħrajn kien joqogħdu fuq wara, jew jagħmlu xi xogħol ieħor, insomma, jew il-blaqsi jibbaċċu. U kien il-profs. Intom l-istudenti kollha l-istess. X'aħna profs, krakar kien iwieġeb nofs daħka. Grazzi Carmel ta' dan it-tagħrif interessanti li permezz tiegħu forsi sirna nafu anke l-aspett uman ta' Saidon. Tajjeb, għax kif għedna normalment nassoċjawh ma' traduzzjoni tal-iskrittura, imma fuq dan l-aspett ħanħallu issa f'idejn Dun Pawl Sciberras li kif għedna ħajkellimna proprju ħa jiffoka fuq it-traduzzjoni tat-Testment il-Qadim u t-Testment il-Ġdid minn Saidon. F'idejk Dun Pawl. Qiegħed Dun Pawl qiegħed mute, trid tagħmel għand. Grazzi u nsellem lil parteċipanti kollha. Eh, Mussa nieħu traduzzjoni kollha kemmi tal-iskrittura kollha kemmi, ma ħanifoka ftit fuq it-traduzzjoni tat-testment il-ġdid. Mela, it-testment il-qadim tal-Bibbja inkiteb oriġinarjament bil-Ludi u ftit minnu bl-Aramajk, Daniel, Ġeremija u l-komplement. Hemm xi biċċiet bl-Aramajk. It-testment il-ġdid inkiteb kollu kemmu bil-Grik. Issa kif issemma diġà minn min Karmel u kif nafu, Sajdon kien Semitista kbir. Eh, il-kongressi li mar u l-kontribuzzjonijiet f'dan is-sens huma msemmijin sal-lum. Fit-testment il-ġdid allura il-kwistjoni mill-Grik għal Malti Eh, donnu li kien hemm xi differenza, ħanaraw eh, dal-aspett allura. Mela, Monsinjur Professur Pietru Paul Sajdon, dan il-ġgant fit traduzzjonijiet tal-Bibbja għal Malti u kontributur fl-iżvilupp tal-lingwa wkoll. Meta beda jaqleb il Testment il-Qadim mil-Lhudi u l-Aramajk u beda jitbħu ktieb ktieb, bedew jaslulu reċensjonijiet pożittivi ħafna tax-xogħol tiegħu saħansitra minn barra minn Malta. Fit-Testment il-Ġdid, allura mill-Grieg, donnhom li l-affarijiet ħadu bixra kemxejn differenti. L-għallief u ħabib u dixxiplu tiegħu f'ħafna oqsma, l-Monsinjur Professur Dun Karm Sant, illi din is-sena qegħdin niċċelebraw il-mitt sena minn twelidu, f'taħdita fis-sede ċentrali tas-Soċjetà tal-Mużew, il-Blata l-Bajda, jiġifieri, jagħmel stqarrija li jidhirli tiġbor fiha dak li hemm xi tgħid dwar it-traduzzjoni ta' Saidon u jgħid hekk, L-opra monumentali ta' Saidon hija l-pedament, l-għajnuna, l-ispirazzjoni u l-punt ta' referenza għalina lkoll, mhux biss Biblisti imma wkoll letterati. Fil-fatt, imma, kif laqgħuha l-Maltin it-traduzzjoni tal-Bibbja ta' Saidon? U allura kemm serviet ta' għajnuna għalihom, kemm bħala traduzzjoni tal-Bibbja, imma wkoll bħala opra letterarja. Kemm ħakmu il-lingwaġġ li uża fit-traduzzjoni u bdew jużawh fit-taħdit tagħhom. U stess jistqarr, Il-kotba mfissrin minni jimxu ftit, ftit ħafna, u l-biċċa l-kbira fost l-imseħbin tal-Mużew. F'post scriptum għall-ittra li kiteb lil Ġużè Aquilina fit-13 ta' Marzu 1938, Saidon jagħti dettalji statistiċi tal-bejgħ tal-kotba ta' traduzzjoni tiegħu.

Only a few hundred copies of Saint Paul's letters have been sold u mbagħad jispiċċa b'żewġ daqqiet. Encouraging, aren't they? aktar xilli dan il-beda fattur kbir tal-Maltin ma qis biżejjed il-livell tal-litterizmu tal-poplu Malti. F'intervista li ta lill-Professur Ġużè Aquilina f'The Sunday Times, Dun Karm Sant jgħid li sa ċertu punt traduzzjoni fil-vernakular għal Malta ma kellha l-ebda użu sa Saidon li ħadem it-traduzzjoni tiegħu bejn l-1929 u l-1959. għax sa tmiem is-seklu dsatax u l-bidu tas-seklu għoxrin, tlieta u għoxrin fil-mija biss tal-popolazzjoni kienu jafu jaqraw. Issa, terġa' dawn it-tlieta u għoxrin fil-mija kienu aktarx ġejjin mill-klassi li kienet iżżomm it-Taljan bħala l-lingwa tagħha bħalma huma l-avukati, n-nutara, t-tobba u l-qassisin, u dawn tal-aħħar flimkien mal-Latin. Aktar ma l-poplu tgħallem jaqra u jikteb, aktar bdew jinbtu traduzzjonijiet tal-Bibbja f'Malta. It-traduzzjoni tal-Bibbja tal-Malti imxiet id f'id mal-iżvilupp tal-edukazzjoni popolari u l-progress tal-Malti bħala lingwa miktuba u lingwa letterarja. it-traduzzjoni tal-Bibbja u l-Malti kienu qishom id taħsel lill-oħra. Qabel ma beda dan l-iżvilupp fuq żewġ fronti ma kien hemm l-ebda użu għal traduzzjoni tal-Bibbja fil-vernakular. U allura l-influenza tal-Bibbja bil-Malti fuq l-insien Malti għax il-poplu kien jismaħħa ftit imma b'lingwa li huma kien xifem. Saidon sejjes it-traduzzjoni tiegħu fuq iż-żewġ prinċipji tat-traduzzjonijiet moderni, jiġifieri traduzzjoni għandha tkun letterarja li tirriproduċi, li tipproduċi, traduzzjoni skont l-istandards tal-lingwa riċettur Maltija u mbagħad xjentifika li tagħmel traduzzjoni minn testi żguri tal-lingwa għajn u tadotta riċerka kemm filoloġikament u kemm eseġetikament soda. Jagħti definizzjoni Saidon innifsu ta' kif għandha tkun traduzzjoni tajba u jgħid traduzzjoni tajba biċċa xogħol letterarja. Traduzzjoni tajba hija waħda li hija litterali u letterarja. litterali, qlib kelma b'kelma, sintassi b'sintassi, letterarja li togħġob bħal kull biċċa xogħol letterarja oħra. Fil-ktejba li tikxef l-ewwel xrar tal-karriera tiegħu letterarja u dik ta' traduttur, Sajdon jikteb jekk tarrex tajjeb Fil-kitba tiegħi malar tintebaħ li din ix-xejra hija xi ftit imdakkra mix-xejra letterarja. Tara illi fil-kitba tiegħi il-kelma hija dejjem magħżula, dejjem meqjusa, mirquma. Tara li l-kittieb kellu f'moħħu mhux biss li jgħallem imma wkoll li jogħġob. Fis-sena 1927 bdejt naqleb il-Kotba Mqaddsa l-Malti u f'dan ix-xogħol għamilt dejjem ħilti kollha biex nagħti lill-Kelma ta' Alla libsa letterarja kif l-aktar jixirqilha. U darb'oħra kiteb hekk dwar it-traduzzjoni tiegħu, Jien dejjem infittex l-aspett letterarju u l-aspett xjentifiku tal-Malti, min ma jafx, jitgħallem. Fil-fatt Saidonk inbeda l-proġett tat-traduzzjoni tal-Bibbja sħiħa fi żmien ta' qtigħ il-qalb kbir għalih, Fl-1920 kien mar Ruma jistudja fl-Istitut Pontifiċju Bibliku, wieħed mill-aqwa istituti akkademiċi għall-istudji Bibliċi. Fl-1923 ġie lura Malta, armat sa snienu f'dawk li huma għodda lingwistiċi, filoloġiċi u eseġetiċi tal-Bibbja. Dik l-istess sena, wara r-riżenja ta' Dun Mikiel Gonzi minn professur tal-Iskrittura minħabba l-ħatra tiegħu bħala Isqof t'Għawdex, Saidon applika għall-katedra tal-Iskrittura flimkien ma' tnejn oħra Patri Daniel Callus, Dumnikan u filosfu, u Dun Karlu Cortis. Saidon kellu moħħu mimli li l-katedra kienet kien se joħodha u għax fi kliemu ħadd minn dawk li kienu resqu miegħi ma kien għamel dawk l-istudji fl-iskola li kienet infetħet ftit snin qabel mill-Papa Piju 10 għall-istudji tal-iskrittura u li fiha kienu jgħalmu professuri magħrufin mad-dinja kollha għal erfhom. Imma ma seħħitx il-ħolma ta' Sajdon, intgħażel Kallus. Sajdon jiddeskrivi d-diżappunt tiegħu bi kliem aktarx mimli qrusa u jikteb xejn ma kienu jgħoddu ċ-ċertifikati, xejn ma kienu jiswew l-istudji kbar li kont għamilt, xejn ma kien jiswa, Il-professur tal-Iskrittura kellu jkollu l-gradi fl-Iskrittura u ħadd ħliefi ma kellu dawn. F'post żgħir bħal Malta t-toroq tal-ħajja mhumiex wisq u jiena triq waħda kelli li malajr infetħet u malajr reġgħet ingħalqet. Għalhekk ma kien baqagħli l-ebda tama li nilħaq fejn xtaqt nilħaq u fejn dejjem ħdimt biex nilħaq. Din id-daqqa ħalliet il-marka tagħha fuqu. Tant li jistqarr, din it-telfa tat-tama kienet għalija l-akbar weġgħa li minnha ma kelli nistgħajqer qatt. Barra minn hekk, dik il-biċċa xogħol ta' traduzzjoni bdiha fil-bidu tas-seklu 20, flimkien ma' żewġ kittieba msemmija, il-kommendatur u filantropu Alfons Maria Galea u Dun Pietru Pawl Grima. Sa dawn it-tlieta, allura dawn it-tnejn, flimkien ma' Saidon, Qalbu l-Bibbja fi żmien sitt snin mill-1926 sal-1932. Traduzzjoni fi stil popolari u li ppubblikaw f'kotba żgħar ta' daqsijiet u għamliet differenti. Għala? Għax it-tlieta ħadmu prattikament kull wieħed għal rasu, saħansitra fl-għan għat-traduzzjoni tagħhom. Gallia u Grima ħadu l-oriġinal mil-Latin tal-Vulgata, Sajdon ħa l-ewwel ħames kotba tal-Bibbja, insejħulhom il-Pentatewku, mill-oriġinal Lhudi. U hawnhekk irrid ngħid xi ħaġa importanti ħafna ħafna ħafna. Għax kellu f'moħħu illi dak il-proġett iservih biex juri illi l-Malti tista' tużah għal xogħol xjentifiku bħalma hija traduzzjoni formali u litterali tal-Bibbja mill-ilsna oriġinali tal-Lhudi u l-Aramajk għall-Malti letterarju. Dan kien l-iskop tiegħu. Sa minn kitba bikrija tiegħu, Saidon kellu f'moħħu il-lat letterarju ta' kull kitba, u mhux inqas tat-traduzzjoni tal-Bibbja li ried jagħmel sa minn meta kien seminarista. Fi ktejba li semma Kif tgħallimt il-Malti? Saidon jikteb, Fis-sena 1915 bdejt nitgħallem it-teoloġija. Dik is-sena kienu daħħlulna l-ilsien Lhudi fit-teoloġija u x'inhu, ix-xebħ bejn il-Malti u l-Lhudi laqatni u bdejt niġbor il-kliem Lhudi kollu li kien jixbah lill-Malti. Ix-xrara li snin wara saret ħuġġieġa xegħlet Kont għadni bilkemm naf immidd riġli fit-triq tal-Lhudi li ma ġienix il-ħsieb li naqleb il-Kotba Mqaddsa bil-Malti. Ta' min jinnota hawnhekk f'din il-kitba u f'din l-istqarrija kemm kien il-Lhudi u allura t-Testment il-Qadim li kellu f'moħħu li jittraduċi mhux il-Bibbja sħiħa, Kemm kienet allura l-lingwa u l-lingwistika tagħha li kienu f'moħħu u f'qalbu. Issa, wieħed mill-iskolli l-kbar li sabu dawk li riedu jużaw it-traduzzjoni ta' Sajdon għat-testi tal-liturġija b'Sant, Monsinjur Sant fuq qudiem net kienet saħansitra ir-reviżjoni li xtaq dejjem jagħmel u xi reviżjonijiet li fil-fatt saru minn Sajdon innifsu. Imma jekk niflu tajjeb ir-reviżjoni u l-korrezzjonijiet li għamel, wieħed jista' jgħid bla tlaqliq li Saidon qatt m'għamel reviżjoni sħiħa, sistematika u bir-reqqa. Kulma għamel kien li bidel kelmiet 'l hawn u 'l hemm. Hu stess, meta ġie mistoqsi jekk ix-xewqa għal reviżjoni hix ammissjoni ta' traduzzjoni magħmula ħażin, wieġeb, Nirrevedi. Bħala traduttur b'esperjenza, nista' nbiddel xi kelma minn hawn u xi kostruzzjon. Minħabba din l-attitudni, it-traduzzjoni ta' Sajdon ma ġietx adottata bħala traduzzjoni uffiċjali fil-liturġija u allura fejn il-poplu seta' jiltaqa' ta' sikwit mat-test tal-Bibbja. U allura niffukaw iżjed fuq it-Testment il-Ġdid. Nistgħu ngħidu illi d-daqqa tal-katedra li tilef servietu biex jibda juża l-istudju li kien għamel, l-istitut Bibliku u l-ħin li kellu f'idejh biex jaqleb il-Bibbja. Beda fl-1927. Saidon kien magħruf ma' studjużi ta' fama internazzjonali bħal Vaccari, Arbez, de Sulavi bħala Semitista gwapp. Minkejja dan, hu stess kien jammetti illi l-Grieg tiegħu ma kienx mirqum bħalma kien illudi u l-Aramajk, Pereżempju, f'ittra bl-Ingliż bid-data tal-31 ta' Ottubru 1938 lil ħabibu Ġużè Aquilina jibdiha Dear Joe meta dan kien għadu qiegħed jistudja d-dottorat fil-lingwistika Maltija, Saidon jiktiblu dwar il-pjanijiet tiegħu għas-sajf ta' wara.

Sa kif edna, it-Testment il-ġdid inkiteb oriġinarjament kollu bil-Grieg. Fl-1964 fil-bidu tat-tiġdid liturġiku mibdi mill-Vatikan it-Tieni, mill-Konċilju Vatikan it-Tieni, Dun Giuseppe Lupi, kollega ta' Sajdon fil-Fakultà tat-Teoloġija u President tal-Kummissjoni Liturġika Djoċeżana, Allura responsabbli mir-riforma tal-qima pubblika tal-Knisja f'Malta skont linji gwida li kien ta il-Konċilju Vatikan it-Tieni, talab lil Saidon biex jagħti l-permess ħalli it-traduzzjoni tal-Bibbja illi kien diġà lesta tintuża għall-qima pubblika. Il-permess biex tintuża t-traduzzjoni ta' Saidon kien jinkludi l-awtorizzazzjoni biex jinbidel numru ta' kliem, speċjalment kliem meqjus li ma jiftiehemx fil-lingwa mitkellma mill-pubbliku inġenerali. Jidher li għall-ewwel Saidon ma sab l-ebda diffikultà li jagħti il-permess għal tibdil meħtieġ u kien Lupin nifsu li biddel numru ta' kliem. Madankollu aktar tard, Saidon ma qabilx mal-bidliet mhux mistennija illi għamlet il-Kummissjoni Liturġika. Fil-fatt Saidon jiżżufjetta kemm xejn mit-traduzzjoni illi dehret fit-testi Bibliċi fil-Missal. Jikteb min irid ikollu xi idea tar-reviżjoni li dawn il-kittieba jridu jista' jqabbel il-Vanġelju u San Pawl kif jinqraw fil-Missal u kif jinqraw fit-traduzzjoni tiegħi. Ruħ il-Qodos tkeċċa u floku daħal l-Ispirtu s-Santu. U ħafna kliem ieħor ħasura Taljana. Il-baħar sar deżert. Hawnhekk wieħed irid iqis il-fatt li Saidon innifsu kien għamel xi bidliet fit-traduzzjoni tiegħu f'din id-direzzjoni, dik li jibdel kliem Semitiku għal vokabuljarju Taljanizzat u Rumanz fl-edizzjoni manuskritta tiegħu, kif qegħdin naraw f'xuħud mill-manuskritti tal-Bibbja. Ngħidu aħna, fit-Testment il-Ġdid Sajdon ibiddel sadiq għal rett, dan ġifiri fuq il-manuskritti stess, mimli tjubija u sewwa l-mimli grazzja u verità. Il-grazzja u s-sewwa qal il-grazzja u l-verità. Jekk ma tarawx għeliem qal jekk ma tarawx mirakli. Farraġ qal avukat, għarix qal tinda, taħqar qal tippersegwita. Tħannin qal orazzjoni. Juża bankijiet ta' dawk li kienu jbijaw il-ħamiem, kampanja. Mbagħad mod konsistenti jibdel xjuħ għal presbiteri. Interessanti f'dan il-kontest hija sentenza li kiteb lil Ġużè Aquilina fl-ittra li kitiblu fil-15 ta' Diċembru 1938 u jgħidlu fuq il-kliem ġdid fil-Malti naqbel ftit miegħek u ftit ma' Luretu, Luretu Cutajar. Inti ma timxix fin-nofs imma xi ftit immejjel lejn il-barrani, lil Aquilina dan. Issa Luret Cutajar idaħħal kliem Għarbi biex jeħles minn kull kelma li mhix Semitika fil-kitbiet tiegħu, imma ma kienx kuntent li jdaħħal kliem Għarbi flok kliem Malti Rumanz biss, daħħal ukoll kliem Għarbi. Fejn għandna kliem Malti Semitiku illi nużawh kuljum, biex ngħidu hekk ftit estremista. Għalkemm il-Kummissjoni Liturġika xorta waħda nqdiet bit-traduzzjoni ta' Sajdon, bit-tibdil mhux approvat minn Sajdon innifsu, it-test li ħareġ inħass xorta waħda wisq ogħla minn dak li l-pubbliku inġenerali seta' jifhem fil-liturġija u l-qima pubblika. Kellha għalhekk issir traduzzjoni oħra mill-ġdid b'Sant imexxi t-tim ta' tradutturi imqabbda għal din il-biċċa xogħol kbira mill-Kummissjoni Liturġika f'Ġunju tal-1967. Saidon donnu kellu idejh marbutin meta kien jittraduċi. Kien donnu mmexxi minn id metodoloġika li kienet iġġegħlu juża s-sintassi Semitika ta' verb, suġġett, oġġett kull meta u hemm biss. jagħmel xogħol ta' traduzzjoni. Allura, fil-Bibbja u fit tliet biċċiet ta' traduzzjoni mill-Arbi kellu l-ewwel biċċa xogħol is-seba' reqdin. It-tieni biċċa xogħol it-tieni safra ta' sanda bad il-baħri naħseb simba the sailor dan. Umbat it-tielet biċċa xogħol is-sewin dak li kien ftit sempliċi fimħatra li kienu labu żewġ teħbieb. Fil-bqija tal-kitbiet l-oħra tiegħu f'kull ġeneru letterarju ieħor, li jinkludi intervisti, diskorsi, ittri lill-ħbieb tiegħu fil-gazzetti, kitbiet awtobijografiċi, essays, ktejbiet fuq aspetti differenti tal-lingwa Maltija, preżentazzjonijiet drammatiċi, essays fuq il-folklor u novelli, fejn seta' hu stess juża liema sintassi ried, safrattant, fit-traduzzjonijiet biss juża s-sintassi verb, suġġett, oġġett, fihom anke jiġifieri fil-introduzzjonijiet u n-noti għat-traduzzjoni tiegħu tal-Bibbja, ifisser kliem u frażijiet bi kliem Rumanz. Dan juri li Saidon ried li fit-traduzzjoni u fit-traduzzjonijiet biss juża l-kulur u l-aspett Semitiku tal-lingwi oriġinali fil-lingwa Maltija, barra mis-sintassi Semitika ta' verb-suġġett u oġġett. Fil-ktejba tiegħu kif jistagħna l-Malti jikteb hekk Sajdon jisħa illi il-Malti jistana billi jitħaddem fil-letteratura fejn klim mitluf, moħbi jew minsi li ma baqax jintuża jerġa' jingħata l-ħajja. U billi nsawru klim ġdid min ieħor li nafuh u diġà nużaw u nħaddmu, mingħajr ma jkollna għalfejn nisselfu u nittalbu kliem barrani. Dan, naturalment, imur kontra l-perspettiva tal-Akkademja tal-Malti fejn il-kliem ta' nisel barrani jieħu l-valur tiegħu bħala kliem Malti meta jkun aċċettat u użat mill-poplu. Minn dak il-ħin għandu jitqies li huwa biċċa mill-ilsien Malti. Hemm ħafna xi tgħid dwar biżibilju tal-laqtiet ta' Semitiżmu fil-Grieg tat-Testment il-Ġdid u allura li minnu għaleb Sajdon innifsu. U li Sajdon ipprova iżomm fit-traduzzjoni tiegħu. Per eżempju, l-użu tal-konġunzjoni u f'ħafna sentenzi ta' sekwenzi narrattivi b'verb fil-perfett U mbagħad verb fil-imperfett bil-vav konsekuttiva fil-ludi tradotta għal kai u verb fil-preżent jew futur fil-Grieg. Dan ħareġ fil-Malti b'ħafna sentenzi li jibdew u u Ġesu qal u u u u u. Imbagħad hemm anke l-idea tal-passiv teoloġiku li jista' jintuża biex l-awtur jevita li jsemmi l-isem t'Alla. Per eżempju, fit-Tieni Ittra l-Korintin, San Pawl jikteb katalla gate toi theo, tħabbu ma' Alla, u Sajdon fin-Noti jfisser il-kmand ta' San Pawl. Għalhekk hu jwissi lil kulħadd, erġgħu lejn Alla u agħmlu ħbieb miegħu Mela ma jħallix il-passiv li hemm fil-Grieg oriġinal imma jaqilbu għal attiv billi jsemmi lil Alla nnifsu. San Pawl kellu l-idea li ma jsemmix l-isem t'Alla. Imma ried jibqa' marbut mat-test formali tal-Grieg. Kienet tkun aktar f'waqtha pereżempju f'dal-każ kieku qaleb għal ħallu lil Alla jħabbibkom miegħu. Xhieda ta' reviżjoni definittiva minn Sajdon innifsu nsibuha fit-tieni edizzjoni tal-Evanġelju ta' San Ġwann mitbugħ għall-emigranti Maltin fl-Awstralja, it-tieni edizzjoni, jismu l-Evanġelju ta' San Ġwann maqlub mill-Grieg u mfisser minn Monsinjur Pietru Pawl Sajdon. Minn dak li wieħed jista' jikkonkludi mir-reviżjoni illi Saidon innifsu għamel fuq l-edizzjoni ppubblikata tal-Evanġelju ta' San Ġwann fl-ewwel edizzjoni fl-1955, wieħed jista' jgħid illi l-edizzjoni ppubblikata tal-Evanġelju ta' San Ġwann jista' jgħid li r-reviżjoni tat-Testment il-Ġdid kienet jerġa' inqas qawwija minn dik tat-Testment il-Qadim. It-tieni edizzjoni ta' San Ġwann sarilha biss tibdil tipografiku, tibdil ortografiku u stilistiku, xi ftit bidliet eseġetiċi żgħar ħafna. Sfortunatament, fit-tieni edizzjoni daħlu anke xi żbalji ġodda. Per eżempju, fir-reviżjoni tal-ortografija Saidon bidel J minflok Jay jew high flok high, meta waħda minn żewġ konsonanti dgħajfin je jew we li taqa' meta jiġu ħdejn konsonanti oħra, pereżempju nqajmu flok inqajjmu jew fejqu flok fejqu. U mbagħad il-konsonanti għajn li taqa' quddiem ix-xe tan-negattiv, tistax jew nitlax għal tistax jew nitlax rispettivament. Il-kwistjoni taż-żewġ konsonanti dgħajfin ħdejn xulxin u ħdejn konsonanti oħra hija kumplessa mhux ħażin. Għalkemm ir-regoli dwar din dawn iż-żewġ konsonanti kienu diġà ġew stabbiliti fit-Tagħrif fuq il-Kitba Maltija jew inkella minn Ninu Cremona t-Tagħlim fuq il-Kitba Maltija, Saidon ma jidhirx li żamm magħhom għal kollox. L-istess jista' jingħad għal meta taqa' l-konsonanti għajn bħala t-tielet erq ta' verb meta l-konsonanti tan-negattiv xe tkun miżjuda fl-aħħar, ma setax, ma setax, pereżempju, u l-bqija. Imma mbagħad għax jibqa' dejjem xi imma hux veru, meta l-Għaqda Biblika Maltija ġiet biex tirrevedi t-traduzzjoni tagħha tal-1984 kienet kitbet lill-Profs Aquilina dwar il-konsonanti dgħajfin din il-kwistjoni li qed insemmu u f'ittra lill-edituri Profs Aquilina jiktbilhom eh, din kellha data ta' 29 ta' Lulju 1994. Aquilina jifirħilhom illi korreġew żball storiku li kienu għamlu dawk li kienu qatawa illi l-konsonanti dajfin je jew e doppi ma' konsonanti oħra fit-tieni u l-ħames forma għandhom jitwaqqgħu. U jekk tbilhom mhux biss ma għamiltux żball bħalma ma għamilx żball il-predeċessur tiegħek il-Professur Saidon, imma għamiltu korrezzjoni storika ta' studjużi li intom. Mela intom mhux biss ma għamiltux żball storiku, imma kkoreġejtu żball storiku li hu t-twaqqigħ tar-radikali mtennija fit-tieni u l-ħames forma. Nikkonkludi, jidher li t-traduzzjoni tat-Testment il-Ġdid mhijiex tal-istess kalibru ta' dik tal-Qadim. Xorta, it-traduzzjoni tiegħu tibqa' titqies fi kliem Dun Karmsand opra monumentali, il-pedament, l-għajnuna, l-ispirazzjoni u l-punt ta' referenza għalina lkoll, Biblisti u litterati. Grazzi ħafna. Grazzi, Dun Pawl. Jekk hemm xi mistoqsijiet jew inkella xi ħadd għandu xi kummenti fuq dak li smajna, għandna ċans ftit minuti għad-diskussjoni. Sakemm nirrankaw, Dun Pawl. Mistoqsija ta' malajr li issa spirajt ruħi mill-aħħar slide tiegħek. Int qed tgħid li t-traduzzjoni tat-Testment il-Ġdid mhijiex tal-istess kalibru tat-Testment il-Qadim. Fuq liema kriterju ġiet qed ngħidu dan? M'aħniex qed nisimgħu. fuq il-kriterju illi jammetti hu stess ma' Aquilina illi hu kien Semitista lura l-Lhudi u l-Aramajk jafhom tajjeb ħafna daqs il-bwiet tiegħu, mhux l-istess il-Grieg li huwa li huwa branka ta' lingwa differenti. Ċertu raffinatezzi fil-lingwa ma jaqbadhomx Saidon, pereżempju ħa nsemmi ħaġa. Fejn naf jien, il-Grieg jagħmel differenza, u l-Malti wkoll, il-Grieg jagħmel differenza bejn meta tgħid ħdimt lejl u nhar jew ħdimt bil-lejl u bi nhar. Allura l-Grieg juża l-ġenittiv għal ħdimt bil-lejl u bi nhar u juża l-akkużattiv għal ħdimt lejl u nhar. Sewwa, ħdimt bil-lejl u binhar, fil-ġenittiv allura qed tagħti l-kwalità tal-ħin, jiġifieri kull meta kien hemm bżonn. Jekk kien hemm bżonn naħdem bil-lejl, ħdimt bil-lejl, jekk kien hemm bżonn naħdem binhar, ħdimt binhar biex inkun nista' mmantni lili nnifsi imma ma nitlifx żmien fil-predikazzjoni. Sajdon ma jaqbadhomx dawn ir-raffinatezzi fit-Testment il-Ġdid qed ngħid, nerġa' ngħid fil-Testment il-Qadim m'hemmx tgħid. Ma fit-Testment il-Ġdid għandu diversi eh, eh, raffinatezzi tal-lingwa li ma jaqbadhomx. Allura traduzzjoni eh, ngħid li mhijiex super imma fl-istess ħin tibqa' l-bażi ta' traduzzjonijiet oħra. Grazzi. Mistoqsijiet,

Isu mistoqsi ġenerali fuq it-traduzzjoni tal-Bibbja fil-kontest ta' meta kienet jaħdem sajdon. Eh, isu, eh, eh, ovvjament, mill-titla, l-ikbar preġu tagħha li din saret mill-ilsna oriġinali u xek tradizzjoni. Imma kien fi żmien fej il-Bibbja diġà kienet disponibbli ħafna b'lingwi oħrajn anki lingwi qrib tagħna sa żmien li wasal, mhux qed ngħidu fil-bidu eh, tas-seklu 20 u xek fej allura eh, kienet tiġisti diġà ngħidu aħna bl-Ingliż jew bit-Taljan. Kemm kien kienet żgħira jew kbira t-tentazzjoni li forsi wieħed jew forsi pressjoni minn sorsi oħrajn li forsi it-traduzzjoni ssir minn lingwi li huma qreb tagħna flok mill-oriġinal. Ovvjament kienet tkun storja ħafna differenti, ħafna inqas prestiġjuża kieku, imma hekk nafu jekk kien xaw forsi xi pressjoni li ssir traduzzjoni forsi allur iktar malaj imma inqas ta' preġu li tasal għand in-nies qabel allura bil-lingwa tagħna. Eksar, eksar minn Hekk sar minn min, min Muscat Azzopardi Vassalli nnifsu, Vassalli nnifsu għandu traduzzjoni tal-erba evanġelji u l-atti tal-appostli. Semmejt lil Pietru Paul Grima u Alfons Maria Gallia li bdew jaħdmu ma' Sajdon u koll, imma dejjem jieħdu mill-vulgata, mill-latin ġifiri, l-lingwa uffiċjali tal-Knisja dak iż-żmien, jew mit-Taljan, jew mit-Taljan, għas muskatat sopardi jieħu ħafna mit-Taljan, per eżempju, sewwa. Ma ma nasibx li l-Bibbja kollha u xek, imma kodba individwali naħseb. Le, le, Ekku, Pietru Paul Grima u Alfons Maria Gallia u Sajdon fil-ewwel ħames kodba bdew u għamluha kollha l-Bibbja kollha kemmi. Sewwa. Kien hemm tentattivi oħra iva għad dan immorru 1811, 1811, Cleardo Naudi, professur tal-kimika fl-Università ta' Malta, imqabbad minn mill-Protestanti biex jibda jittraduċi l-Evanġelu ta' San Ġwan kien. Kannolo mbagħad mbagħad daħal daħal Vassalli nnifsu u l-kumplament. Imma dejjem biċċiet u dejjem mill-Latin tal-Vulgata. Mela, Saidon l-ewwel wieħed, però qablu kien hemm anka dak li semmejt Karlu Kortis li traduċa il-Rut erba' erba' kapitli biss, il-problema li li li um, Kortis u ipprova jaqbad Malti klim Malti li jaqbel fil-assonanza, fil-ħoss mal-ludi u jittradja per eżempju fjek fil-UDM ehm, Ali, Ali bil e, Ali, eh, uża Ali, imma l-ludi kien qed jgħid għal qam ħin galijat, per eżempju, mhux il-qali, fimt, ehm, jew nkella għalulhom kolan bil-ludi eh, jgħidhom il-qawl tagħhom qawlhom li mhux l-istess ħaġa, prova juża l-ħoss imma li mbagħad għamel traduzzjoni f'Roma. Però mbagħad Sajdon mill-bidu sal-aħħar il-Bibbja sħiħa mill-lingwi oriġinali. Mbagħad laqda Biblika warajh għamlet fil-medotoloġija fil mhux formali bħal ma' Sajdon imma dik iżjed dinamika u funzjonali. Grazzi. Xi mistoqsi oħra? Dun Paul, sa' kem forsi titħol mistoqsi oħra. Ija, ija. Mistoqsi oħra ta' malajr. Eh, kull traduttur qabel jibda jitraduċi waħda mill mistoqsijiet u li rrid jagħmel hija jien għal min se nittraduċi. Ekku. Issa. Eh, Sajdon, X'intenzjoni kellu? Kien jaf irid jittraduċi għall-pubbliku in ġenerali, aħna qed nitkellmu fuq il-Kelma t'Alla, din għandha tasal kemm jista' jkun b'mod li jifhimha kemm jista' jkun kulħadd. U jekk inhu hekk, għaliex donnu baqa' juża Malti jinnaf fuq il-livelli kollha tal-lingwa, kemm lessiku, kemm is-sintassi kif semmejt inti, li hija 'l bogħod minn il-pubbliku? Għax l-ewwel ħsieb primarju tiegħu kien l-ewwel intenzjoni kien li l-Malti tista' tużaha għal xogħol xjentifiku. Hu kien se jieqaf mal-ewwel ħames kotba tal-Bibbja, il-Pentatewku. Sewwa flimkien ma' ma' traduzzjonijiet mill-Vulgata ta' Alfons Maria Gallia u Pietru Bawl Grima u jieqaf hemm. biex juri li fi traduzzjoni xjentifika bħal ma hija traduzzjoni tal-Bibbja mil-lingwi oriġinali il-Malti tista' tużah. Imbagħad kompla x'min iħajru min jimbuttah u l-kumplament. Però l-problema tal-traduzzjoni formali kelma b'kelma, is-sintassi l-istess u l-bqija, dik kienet diffiċli għall-poplu, ma kienx il-lingwaġġ li jitkell il-lingwa li titkellem li jitkellem il-poplu. Ħafna drabi u jgħidha u stess anka fil-madħal fil, insomma tal-traduzzjoni tal tiegħu, jekk per eżempju jrid fil-oriġinal fil, hemm l-aġġettiv minn isfel sa flieni pereżempju, li fil-Malti ma kenniex jew m'għandniex, minn dak li jeżisti diġà, mill-vokabolarju li jeżisti diġà, joħloq hu l-kelma li għandu bżonn, l-aġġettiv pereżempju li fil-Malti seta' ma kienx qed jeżisti. Però inti sakemm qed taħseb minn fejn ġej eċċetera, il-lettur diġà wasal fl-Alleluja tal-Evanġelju. u ma tkunx tista' ssegwi, il-lingwaġġ ma kienx il-lingwa li jitkellem il-poplu, dik kienet il-problema. Grazzi. Xi mistoqsijiet oħrajn? Mela forsi qabel nagħlqu għax żmien ħin qed jafas, ġo Borġ qalli li li jista' jsemmana biċċa żgħira ġo inti qiegħed hemmhekk

Iftħu l-ewwel il-fajl ġo. Iva. Ħan arġa niprofa tax. Eh, sfortunatament mhux qed iħallini naħseb naraħ, naħseb jew il-format tiegħu mhux daqshekk tajjeb. Ehm, ma nafx forsi tistgħux tisimgħuh jekk forsi tolli l-volum kollu. Għal xejn? X'taħseb ġew? Nħalluh?

Iva, grazzi lilek George tal-li mexxejt anki din din it-taħdita tal-lum. Nirringrazzja fuq kollox li żewġ kelliema li kellna magħna lil Carmel Bezzina u lil Reverend Dr. Paul Xiberrast naħseb tawna ħarsa lejn Pietru Paul Sajdon minn żewġ lati differenti u interessanti tnejn li huma. Mandi xejx nżid hawnhekk, nirringrazzja lil dawk kollha li wkoll daħlu f'din il-laqa online biex biex jisimgħu anki biex jipparteċipaw. Ovvjament l-interventi tagħkom u l-parteċipazzjoni tagħkom tkompli tqawwilna qalbna biex nagħmlu taħdidiet oħrajn bħal daw anki fil-futur. Nirringrazzjakom minnaħa tiegħi u lejla tajba lil kulħadd.